Mazana hatisi kutenga ngoverenga ipapo. Ndoda ona zve ma numbers. Ndowaida kuona nawe kupo uchizvibisa mumba mangu. Haka.
Ndachida kuverenga ma numbers evanhu vari ku ma recovered cases. Ungazotishi kone mari yamai. Mera achisha.
wadii kutanga nemari yakudzi kudzi tine chimwe chikwereti chake chakati wandei
yakudzi inoita sei
iwe hausiri wakati kuda kutaura naye here wakuda kudzosa nyaya takataura kutara hatiri kuona manje wozodii ndine problem Ini yakudzi ndatopedza. Hatichataura yakudzi tatoipedza. Apa tinombowanda ne lockdown. Hatibude yeah. pana anobuda panze. Ah, ini ida unonoka masavira amwe. Kunoona chi?
Nguva yekorona inoyi. Uright right reo. Chatudzira covid vana vakatifira pana. And pana munhu anobuda pamba pana. Ndinda ndinda da. Hatisi kuda ma visitors, hatisi kuda munhu anobuda pamba pana. tikunzwa nani ndione tumbujuani twako panapa tonetsana handidi zvekuchisaizwa ini ndiana ari padhora patingononzwakafamapemweya panapa vanhu vanenge vachiuya vachida kunzwa kuti chii asi hatina munhu atiri

Mfundisi ndauya nenyaya yangu. Munoziva mukoma wangu uya uya aimbogara kwaRisapi. Akasviba so wandaimboya naye kuchechi. Akapfupi.
Ehe, ehe, ehe.
Um, aparura kubatwa basa mfundisi ah, ari kurwara ah, zvaari kunyatsonzwa chazvo chazvo handingazivi kuti zvii
Ice cold. Esitameta chikana.
Ichi chi chi chi. Chati chikuti womera kana nesuwo ichi mafundisi. Takugara mumba katiri kuno. Ai chachi chachi ichi.
Imi maungatadze kubhura imi. Saka ma ma ma ti dambudziko iri arisi covid. Ari. Aiwa tinobata basa. Ati. Tino tisiri covid. Isusu tinobata basa. kunamatira vanhu asi ingori nyaya yekuti nguva yelockdown inuya zvedu tingadai tauya asi eh, mai mufundisi kuzvionawo lockdown hatikwanisi kuti tiuye ya mufundisi handiri kunzwisisa but chingotibatsirewo
apapa musi makutotiwomeserera hapane ndokupewa something
Eh, vakuda kutobraiba mweya mutsvene here apo aiwa eh, kungopawo mufundisi wangu ndamakashanda shanda maondo andangotiwo kateni mufundisi
kateni eh. ah, kana katisingaite ndikwanisa kungosvika kapa 15 15 atouya

pane zvimwe zvatiri kuita here mazuva sikura takagara panapa ipapa tachitoshaya zvekuita tachitoverenga raisi ndokuona kuti peketi takawanda sei mama toyana Hallelujah. makutofoine kubasa kati eh, ndarega ndifamba zvakanaka ah, kana ti imi mitozomokunamatire musiwo yati eh, koimurirombe ka mune michitomboda kumbokastwa ah, sorry hafambe zvakanaka mungomara eh. ah, tinotaura mm. mm, mm. ndine bhut dzangu dzakabooka kachaya nadzo zvaita rezvo

Infinity. Kudzi?
Ah, kudzi.
Depi, zviri sei chikoma? Zviri sei? Uri sei havo?
Ah, bro.
Ah, ko ndinoda kutenga. Eh, atenga izvo. Ndine chikwereti chake zvangu asi unoti nduna yechibhadhara. Ndine chikwereti chake chakudzi ka.
Eh, asi nduna yechibhadhara. Ah, Saka apa paimoni pa ndipo Bali House. Ndipo Bali. ndikuona kuti bhali rinogona kungoronwa nguva refu riripo ndikuda bhali boom uh, servita mayonese ndoda mayonese zvokwana here pateni izvi
ava takati three avo two ava two three dora ingoni paiwo zvinhu zve fifteen eh, mari yako ndo yanchikupa chimwe chii chasara ndipo um, toda matissue high quality tissues nenonzi ne, ne, yo source eh, zvinobva zvaita mwari wakukomborere mwanangu mwari wakukomborere

Fungonowa maprayers ziri kuparidza iri. Kupera. Hatina kuba pane kuvhunza kuti.
Akanzi pane pink aitava zvepink house chichichichi. Nhai papa padanda ndepapi? Yapa makatarisa baba. Papi apa? Aiwa opposite. Apa.

Ah,
zvakaoma ah, but mfundisi
bo yafuli
wacho mfundisi kaimirai ka ah, ane ane maprint pane vafundisi vakambo ah, iwe tamari akatienzanisa nevanhu vese vese we are do you know our church mm.

anorova vanhu eh anorova vanhu saka hati mati muri makuita seiko apa brother ryan rega ndimusunungure ka mu munamatire because hatinga munamatire akasunungwa kudai siye zvakadaro
yo dzikama dzikama dzikama dzikama dzikama ah, iwe ava mafundisi vadombo kunamatira dzikama ipapa
inini handijairirwe nedhimoni out komana bula bula bula bula